Форумга бер атна кала татар теле һәм әдәбияты буенча укучыларның өлкә олимпиадасы да үтте. Быел анда шәһәр һәм авыллардан финалга узган 12 бала катнашты. Биредә утыручылар арасыннан Казанга халыкарага бәйгедә катнашу өчен җиңүчене билгеләргә кирәк булачак. Өлкә мәгариф министрлыгының баш белгече Әлфия Абетдинова егет-кызларга зур сынау алдыннан соңгы киңәшләрен бирә, теләкләрен җиткерә. Ашыкмагыз, вакытыгыз күп, дүрт сәгать. Нәрсәнедер белмәсәгез, кабат-кабат уйлап языгыз. Өлкәнең Николаевка районы Зур Чирекле авылы мәктәбе укучылары елның-елында мондый бәйгеләрдә үзләренең төпле белемнәрен күрсәтәләр, байтак кына призлы урыннарны яулыйлар. Аларның бар башка эшләре дә бик күп. Татар теленнән инде калалар. Әзерләнәләр һәрвакытта нинди кирәк биремнәрне көне-төне әзерләдем үзләрем. Мәгарифне үстерү институтында укучыларның олимпиадасы тәмамланганнан соң, күрше залда өлкә мәктәпләрендә эшләүче татар теле укытучылары белән Zoom аша семинар-киңәшмә дә узды. Аның барышында быел да кайбер мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кимүе ачыкланды. Башлангыч классларда быел бер сәгать атнасына калды. Ярты сәгать татар теле укыйлар, ярты сәгать Уку дәресләре, класстан тыш эшләр дә минеке кимеде. Э, алты, җиденче һәм тугызынчы класста гына калды. Павловка районындагы татарлар күпләп яши торган Баклуши авылында да хәлләр сөенерлек түгел. Мәктәптәге укучыларның яртысыннан артыгы татар милләтеннән булса да, әби-бабаларының телен балаларга бар тик дәрестән соң гына өйрәтәләр. Татар теле предмет бездә юк, бездә родной русский гына. Ә атаналар шулай язамы заявление язганда, э, родной язык, русча дип? рус Ну, аны телендә? без дә әйттек, заявление язганда, мәтәл, автобиография язганда ничек язырлар? Родной русский язык, татарлар. Да. Ну, шулай никтердер калдырдылар, внеурочка гына. Әти-әниләр хәзер сайлап алу мөмкинлеге булганга күрә туган тел дип рус телен сайлыйлар. Шуңа йөрәгебез әрни. Ничек инде татар баласы туган тел дип рус телен сайлап, рус телен өйрәнә? Нинди генә кыенлыклар булса да, чын мәгънәсендәге укытучылар балаларга татар телен өйрәтүдә вакытлары белән дә исәпләшмиләр. Аларны укытып кына калмыйчан, һәртөрле бәйгеләргә, олимпиадаларга әзерләргә дә җаен табалар. Без шушы әзерлекне инде беренче сыйныфтан башлап әзерләнә башлыйбыз. Һәм инде аларга ел саен менә шулай төрле олимпиада биремнәрен инде эшләп, менә шундый дәрәҗәләргә ирешәбез. Менә шунысы шатландыра, без инде олимпиадаларга дәрестән соң, дәрестән соң да калып әзерләнәбез. Дәрестә дә шулай ук инде олимпиада биремнәренә басым ясыйбыз. Мәктәпләрдә татар теле дәресләренең кыскаруын, балаларның татарча аралашмавын өлкәдә чыгучы Өмет газетасы редакциясе дә тоеп тора. Озак еллардан бирле балалар сәхифәсе бара. Менә еллар узган саен сер түгел, балалар ана, ана телен белүче, ана телендә яза белүче балалар саны кими бара.

Безгә инде Татарстанның барлык районнарыннан диярлек Апас, Буа, Әлки, Нижкамск шәһәреннән, Кукмара районнарыннан, Балтач районнарыннан кадәр инде безгә шундый эшләр җибәрелде. Менә инде хәзерге бүгенге көндә без аларның эшләрен инде нәтиҗә ясыйбыз. Кемнәр инде безнең икенче турга узалар, алар өчен инде безнең чакыру җибәрелеп, март аенда инде без шушы конференциягә нәтиҗә ясыйбыз. Әлбәттә инде проблемалар һәм югалтулар белән бергә табыш һәм уңышлар да юк түгел. Озак еллар татар мәгарифе системасында эшләүче Әлфия Абетдиновага Бөтендөнья татар конгрессының татар халкы алдындагы зур хезмәтләре өчен медале тапшырылды. Ә Алсу Абуталипова губернаторның Рәхмәт хатына лаек булды. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.